Handisi ndiri kubika zvamanheru nhasi ndishami mama. Ah, vasikana. Inoda kudyiwa nenguva ini. Zvoti baba vagara vachizongopopota, kupopotera chikafu kazvakashata. Haisi mhosva yavo siti ndimi inga manonoka kubika. Iye shamisa wacho amboendepo. Handizivi ini mama angobuda. Ah, saka tomirira kudzoka kwake. Iwo ndiwe mukuru. Chifanisa muriwo pamoto. Dai uchifanisa muriwo pamoto then pote sadza paside. Paanouya wanosvika paunenge wasiira paunenge wasiira. Inoda vanhu vakangwarira ini. Okay mama ndazvinzwa. Hauoni. Imwe vasikana imatokura so. Hazvichaiti kuti murambe chingokufungirai zvese zvese. Sashamisa atokura mama manje anakatoroorwa zvawakaitiwa izvi. Hm? Izvozvo nyasi wandidi. Ndatosinge ndisina kurayira vana ende kakurayirai. Okay mama ndazvinzwa. Eh, makutodipisa futi. Saka tose vanei? Oh. Zvandiri kubva kutaura. Indiri ngoda sadza pano chete nenguva. Mukicheni urimo muriwo wakawanda. Unongoona yekutamba vasikana. Oh, kupindura wani. Asi. Weshanu. Willard. Brain dzako dzirimo here kana dzakaenda? Mamoning after ose ndaita kwazi rokutengera pana wai mwaka twaitengesa. Ndainwa wani. Asi watotsamwa. Sandibvunze munzana ndo saka mimba yacho iri kubva kupi? Anditozivewo ini. Uri stupid munhu kubva pandari. Uri kuenda kupi uchindisiya? Mai ndikuenda neomba kwenyu. Kuenda neni kupi? wakaitisa vakabvuma kuitiswa vakakwana shamwari manje ini handiitirwe iwo undibatire iwo da undisiire iwe ndisiye ndisita zvokurova nzo ndichikusiire ngatitotaura nyaya iyi iperere pano ndiende unotora hembe dzangu kumba kwedu ndiende neumba kwedu manje kumba kwedu handisakana kuona willard chitombomira zvako zvedzungu izvo zvandatotaura ndizvozvo shami ah, ah.

handizivi ini mama akangobuda haana kumbondioneka angozwana pasisina munondipidza bp pano kuti haana ndaumba kwechikomana chake here anongoita zvekungosangana munzira kwete zvekuzoenda kumba kwavo aizvo imasikana hamunzwisiki pamwe ndera akatizira pamwe angava nenhumbu tingaziva ah, zviri zvemimba ina hangu handizivi asi handingagoni kumurambira nekuti zvimwe zvanga zvakuitwa nashami pano shami chaiyo kuramba nyama gora riya achida mufushwa haa ah, mimba paye inenge yavapo kweweso sisi vacho hana here zvimwe zvaakambokuudzawo hapana chaakambondiudza anomboda here nenyaya dzake hmm. Inga zvakaoma. Eish, akomana. Tozvifambisa sei? Totiza muno muZimbabwe. Asi ndikatiza muno muZimbabwe vanhu vanogona kungofungira kuti ndini futi. Ah. Akomana. apa ndikaramba ndiri muno futi ndogona kungosungwa hmm. pakaoma itori medha kaye ndakaita iyi mwana wevanhu akatofa asika chii changa chandibatawo paya vakomana futi vakomana vakomana mhepo dzongosumuka hmm, haa mm, paya dzakandisumukira asi nyaya inogona ngorambika mani haina kana umbowo nyaya ya bamnini tasangana lezi muri sei ndiri bho zvangu kosha maripo ashama ndisi kutoziva ndatombotirai foni yake kulezi haisi kupinda ende ndachitouya kumba ikokuzomutsvaka ah, bamnini musada kutamba nepfungwa dzangu shami haaperi kumba kwenyu Kumba kule zanenge achikutsvakei. Sari ina chiuya kumba. Hako kumba. Nai chiuya kuzomutsvaka. Bamnini munozoti nyaya ndikutora chori serious. Izvo zvimama ari kutaura kuti munhu wachitaura chafa ne BP kumba. Kana muri makamutizisa ndiudzewo bamnini kozi nyaya itori nyaya itori serious. Apa baba havasati vakuzviziva. Mm, Gulezi kana makutodaro ka hakutondivhundudza. Nekuti nini communication pakati pangu na Shami hapana. Ndosaka ndandatoti ndiyo kuzomutsvaka kumba. Ah, bamnini shame hapo uko akangobuda takangozwana pasisina munhu ko papa pakabva kumba hapana kuita kuchinja nekwemashoko here hapana zvakaitika here kumba uko? bamnini kupa hakuna chakamboitika takangomuka shame tikaona pasisina munhu tikafungidzira pamwe aenda kushamwari dzake kukadoka shame kana kudzoka tikadya tikatandara shame kana kudzoka nhasi ndamukira kuenda kushamwari dzake ndikamushaya Asi chii chingange chakaitika kumudiwa wangu nhai Gulesi? Nekuti dai kunga kune mhuka kunoku taiti zvimwe akadyiwa nemhuka. Haana kubva kumba achigwara akazogomberwa musango imomo. Ah, bamnini, ini musoro wangu ndatakasenge ndakutopenga. Saka regai ndiinde toonana. Iri bhoo Gulesi. Musanyanya zvidya mhofu. Neniwo ndichazama kumutsvakawo. Eh, tete maikuda ndii ndakusheedzai pano pano pane nyaya yashami shami haaonekwi pano wave nemazuva matatu asingaonekwi Ndakambotuma Rutendo kuti ambotenderera kushamwari dzake dzose dzatinoziva nevose vanotamba navo. Hakuna chakauya. Saka ndati pano tiite kukanya hurangano. Toita ripi zano kungogara tichiti hatimuvoni handione sezvinobuda. Saka ndati timboonesana toenda kumapurisa here. toenda kwasabhuku kana kuti tongoramba tiri murudodo titsvake mwana ndo nyaya ndakudanirai pano hazvanzi mm, ah, mwana wangu shuwa ah, zvakaoma hazvo imi vaviri mukati dzichina muri kuti mungatsvaka mwana musikana akakura sezvakaita shami zviya zvakomangwa mamutsvakase mari kudero imamuzivi here kuti mwanasikana akashaikwa akanzi mwanasikana ashaikwa pamusha saizvo sokukura kukaita shamukeya anenge atoenda kumurume zvingade chikoro n'anga kana muporofita izvozvi zvakutoda kuti mushandise apustesi dzenyidzi iwe rega kupfikudza iwe asi wai wafa kai aiwa katete eh, mwana takamutsvaka nekumukomana wacho iyoyo takati kusvike kukanzi hakuna chiriko ndosaka maona takudanai pano iye shami waive nemukomana wani here angave iye giri agere pasaiti penyu apo makamuroora akanga asina mukomana wani uyu akanga ane vakomana vakawanda kati nyarare zvangu ndinozonzi ndava kutaurisa tete munoziva mwoyo wekubereka saka unoti inini handizivi here kuleba Noti vese vandakaita vana ava ndakaita vokuda. Vana vamakahura ivavo. Ah. Kundituka akau. Mundiudza kuti ndakahura vana ini. Imi ndimi manditanga. Zvokunorwa kwangu zvamakutaura pano zvabva nepi? Uri kuzviona Jafeti? Mukadzi wako undiudza kuti ndakahura ini. Ende handiremekedzi. Ndakatozviona kuti hamundidi panini. Zviri nani ndiendawo. Aiwa ka tete ukawanza chiramwa chiramwa hachina dumbu chinhu chakakosha ndechekuti pano tionesane sevanhu vakuru kuitira kuti tibude nerimwe chete rinovaka handidi handidi zvangu

chingonovaona pamwe vane something very important okay rega ndivaona right waifunga kuti wakangwara ka nhasi wazvionera pamhino sefoja rina manyanga ari kuti pawakandisiya paya ndakasara ndikanhongwa namai zvavanhu

Kana ndikuudzei mami mfungoti pamwe ndiri kutamba ka. Ah, ndazvionera shuwa dzakazara asi takabatwa hamen nevanhu vedunhu rino havadi nedivi ravo. Iwe ndiri kuona sepane munhu apo. Mama, matanga ka, muchiti takavandirwa here? Iwe, iwewewo futi, pane munhu avete apo. Handei tinoona. Mama, ngatisiyanei nazvezvi, ngatiite zvekutsvaga huni. Zvevana vadiki vasikana zvakaoma.

Achiri mupenyu. Mupenyu. Ngatimutakurei tiende naye. Aiwa mama, hazviiti. Kwakanoni tifira mberi tinozonzi chii? Tinozonzi tisu tamura. Pamwe vamuuraya vari pedu. Aiwa mama, hazviiti. Chiedza ngatibatsirei munhu uyu. Timutakure tiende naye. Moyo wangu ukuramba kuti timusiye. Mwari havambotenderi kuti atandadzire mumaoko medu. Mama nharo nharo mamunobhowa.

inga makorokoto chaiwo iwe chiyedza enda unomugadzirira chikafu traya kuita fast iwe chahande itinogara Ndiripi? Ndikuuya sei pano? Sununguka zvako mwanangu. Pano pamba pangu. Ndinoitwa mai zvavanhu. Ndinogara nemwana wangu musikana wawaona uya. Ko iwe unonzani? Ini andina zita ini. Andisati ndatumidzwa. Ah, zvakaoma shuwa. Musikana mukuru wese uyu hausati watumidzwa zita. Tiri pana mudiki. Ah! Suro wangu kukubatsa zvakanaka. Chirara apa. Umirire chikafu. Chiri kuuya manje manje. Obva wanwa mapiritsi. Kurara.

Chiedza mwanangu, tiri kuona kungati musikana uya akutorasa njere. Kutodera here mama? Ee, nokuti zvaari kutaura hapana kana chimwe chete chiri kunzwisisika. Tachito ndichipatara here zvino? Ndozvanga ndichitofunga nokuti tinogona kuramba takamuchengeta. Isu hapana kana chimwe chete chatinoziva pamusoro pake. Hmm, chokwadi chipatara chotodiwa. chigadzira chikafu chake tiende orit takabva tamutakura takabva taenda naye kuchipatara takamhanya mhanya kusvika pfungwa dzake dzadzokedzana ndakabuda mari zhinji kwazvo nekuda kweupenyu hwake ndaitenga mushonga yaidiva zuva nezuva kusvikira pfungwa dzake dzaita zvakanaka pakazoita pfungwa dzake zvakanaka ndipo patikaburitswa muchipatara ndobva ndamutsanangurira masanganino andakaita naye baby what is going on here ndivanaana soto dai wanga uri ngombomira pano ibva pano mani Kowai baby. Sandibata. Anyway, tingataura nhoroondo tikapedza zuva. Aya mapurisa atauya nawa, detective Paradza aina detective Majongwe. Komana, ini ndonzi detective Paradzai. Ava vandauya navo vanzi detective Majongo. Komana wasungwa. Iya uchisina zvinotaura mukomana.